jabaa dachii tana irratti argame eenyu ni beekta? Nikaa nabii keenyaatii fi nikaa Khadija. Tiyya bar ganaan dhalanne tan malaayikaa rabbii fakkaattu tanaan fuudha. Boo tiyya ta ajaa'ibaa tanaan fuudha jaa. Isiilleen bareedaa numa feetii bar. Qoy ati bareedaa ifumaaf eh, filatta. Nasaba namaa immoo nasaba namaa fuudhaaf heerumaan tiise. Shanyii namaa. Yeroo takka keessa intalli takka jaarsa tokko qofaa horti. Shanyiin namaa akkatti walitti hin laaqamne. Kaayoon fuudhaaf heerumaatirra ammas tarbiyatul awlaad. Ijoollee guddifta. Ijoollee guddifta diini irratti diini irratti ijoollee guddifta. Aboo aayyoon tiyya manuma tokko keessa galti nama guddaadha. Hanga hafe mana naa fixee ati itti fayyadama lakki hin fadhuya. Mooruma aayyoon tiyya jirtu hin fadhuwan. Duuba wal dhabna ee haafu wanni san fuudhaaf heerumni haafu. Sharxii hin taane ma sharxiidha maa kun. Dullattii tana haadha yoo godhattee ummaa godhattee mataa yoo hin gottee yoo jiraatte maaluma qaba.

kaayoo fuudhaa fi heerumaa ta'in jettu kuno sanii walitti deebine obboleeyyan gurra keessan lash godha laalaa duuba min ahadaa fi ziwaaj kaayoon fuudhaa fi heerumaatirraa min ahadaa fi ziwaajii assakan waliin buhaaruudhaaya

ee aadam ja'an aadam oguu rabbiin isa uume jannata keessatti je'een ja'an waa cufa nyaadhu waan feetees dhugii ee hin agarree jiraadhu je'een ja'an akkasi waan dila tokko qopheesseef ja'an jannata gaani beeyta ee waan lakkaa'umne lakkoo isan qabne keessa jira Sanii je'ee jaan yaa rabbi ammallee hanquuqaa tokkoon na dhaabbataa jee jaan. Eh, Keessa kiyya kana qaawa tokko bakka takkaattuu nagarre ammallee eh, naa cufamuu didee yaa quuqaan na dhaabbataa jee bar aadam. Waan na buhaarsuun fadhaa. Aboo wanni jannata keessa jiru kun bakka kees bakka siin geenye ee ammallee wayi narraa irratee bakka naan geenye jee jaan. Maali?

ee hanafadha duuba akkasitti wanni hadiiqatil haywaan ja'anii bakka bineensa itti ilaalan leencaa fi waraabeessa itti ilaalan san dhaqin jenneen deem bishaan tokko kuunoo bakka laga caffee akkanaa dhaqiiti achittaa'iiti xiqqashoo haara baafadhuun jenneen waan haara na baafachiisuun dhabee hogguu inni ja'u waan na buhaarsuun dhabee hogguu ja'u rabbiin ni beeke duuba waan isarraa irrate ni beeka fooqiin feete maallee inni fedhe bakka san namaan guutu bakka bakka dhalaan namaa guutu san Akkasitti galaalche jaan Aadam xiqashollee waa hirriibnilleen hin jiru jannata keessa obboleessa du'aa waan ta'ee jechee hirriibni jannata keessallee waan jiru inni garuu xiqqashuma akkanatti ciisee akka galaalche jaan hanguma sanitti haawa cinaacha bitaa kanaan uume jaan hogguu hangas dammaqu kunoo intaltii guddoon ta heeruma geesse gashaantii gashaantii tanaa isa cina ta'a A'aa ta ajaa'ibaa tun hamashaa itti lultee bar akkasitti akkasi gaa duuba zawwajee jechuudha akkasitti raahaa godhe aadam akkasitti hafuura baafate akkasitti hin agarree buhaareenii jechuudha akkasi kaayoon fuudhaa feerumaa maal waliin buhaaruudha waliin buhaaruudha rabbiin maal jedha quraana keessa dubbatee wamiin aayaatihi mallattoolee jabeenya rabbii irra nama qajeelchitu irraa mallattoo quduraa isaati irra nama qajeelchitu irraa an khalaqa lakum isiniif uumuu yaa ilmaan namaa min anfusikum qaamuma akka keessanirraa nama akka keessanirraa rabbiin isin uumuu

lahunna hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna kafana akka walii taatan kafana jechuudha ee kafana walii tahan ee waa meeqa waa meeqa ee, jireenya kanarra wal sharrakan amna dheertuu hojii deeman iccitii iccitii hin agarree isaan jidduu jirtu jira kana litaskunu ilayha kun cufa akka waliin buhaartan wal qorqodanii wali hafuura baafatanii eh, raahaa wali godhanii eh, yaada wal jijjiiranii jaalala wal jijjiiranii akkana akka waliin ta'anii fiya laal waja'ala beeynakum isin jiddu godhe mawaddatan jaalala isin jiddu godhe jaalala jaalala wal jaalatan bakka firaashaa wal jaalatan bakka firaashaatti wal jaalatan Wa rahma, bakka immoo firaashaa hin tahiniin rahmata walii godhan. Yoo dhukkubsatte rahmata godhaaf yoo mataan dhukkube wajji ittana. Ee yoo isii waa takka taate ciniinfatte ilmoo dhalte wajji ciniinfata. Isiillee hin agarre ee yoo a- roobni roobe yoo ala kana hin agarre fagaate inni ee, rabshaan bika hidawwalti hicanqa hicinqamti. Rahma rahmata. Yaa rabbii nagayaan galcheetti. rahmata jiddutti godheeya inna fi zaalika kana keessatti akkatti rabbiin walin nama fidee akkatti rabbiin eh, nama lama akkatti bifa kanaatiin wajji jaalachu wal jaalachisee jiraachuu kana keessatti eh, eh, hin agarre la'aayaatiin gorsaa jira liqoommi yatafakkaruun warra gallan laaluuf waan kana gaqqabee ija gatiitiin laaluuf jedhuba duuba kaayoon isaa kana Kaayoon fuudhaaf heerumaa ee walirraa haa godhudha. Walitti ee hin agarree buhaaruu, wal qorqoduu, wal leeccalla'uu, wal jaalachuu, rahmata walii godhu. Eh? Rahmata walii godhuun kun gaalaa ilaa eessaa deema seetee bara. Eh? Hin dhaabbatu jechuudha. Akkasitti kanaa ja'a. Walumaa galattuu liyaskuna ileeha akka haa- haara waliin baafataniif jechuudha. haara wali baafatan. Dhalaa qofa addunyaan tun dhalaa qofaan hin jaaramtu. Dhiira qofaanis hin jaaramtu. Jari lameen kun gizee wali dhufee waliin hin agarree karoora baafatee waliin buhaaree akkasitti wajjiin jireenya kana oofaa wajjiin tarkaanfatan amna dheertuu jiruu tana walirra sharrakan dachii bitatan mana jaarratan akkasitti waa hedduu hin agarree Waa hedduu yaa jireenya kana keessa jiraatanii jechuudha. Kaayoon isaa kana waliin buhaaruu. Namni yoo wanti buhaarre hin qabne hoo namni yoo hin fuudhin maali? Namni yoo hin fuudhin garam gorraa ta'a. Garam gorraa baaragaa kan maraatuma kanaa deema ija babaasee maraata. Isiinis maraattuma tan. baaree dubatan tareefaatuun itti jirtu tasgabbiin qabdu isinis innis tasgabbiin qabu baaraguma kana rifataa kana deem garam gorraa kan garam gorraa arraas oola boruus bakka biroo oola akkasumatti jechuudha ee bakka oolu bakka itti galu kuni kaartaan irraa faca'a kallattiin qabu kallattiin isiinillee kallattiin qabdu arra maarree biraan dhaqa boru maarree kallattiin qabdu jechuudha nama kallattii akka arkatu kallattii takka deebisuudhaaf rabbiin hin agarre kaayoo takka deebisuudhaaf akka namni waliin buhaaree waliin waa dalagu kana kaayoon isaa kanaa jechuudha kabiroo ammaas obbole min ahdaafi ziwaajii kaayoon fuudhaaf heerumaa ammaas attakaafulil ishtimaa'i hin agarree hawaasummaa hawaasummaa jechuudha hawaasa wal gargaaree gargaaranii hawaasaa wajji jiraachuu wal gargaaranii hawaasaa wajjiin walin naqatanii hawaasaa wajji gabbu'anii hawaasaa wajjiin hin agarree jiraachuu danda'u xiqqoo qaba wajji nyaatanii hawaasaa wajjiin afooshaa jammaata, ollaa akkasitti eh, eh, waa hedduu jaarta waa hedduu waa hedduu jechuudha. Eh, Hogguu kophaa keetiitii fi hogguu wali jaaramtee zigaal qabda amma booda zigaal qabda maal naan ja'anii beeyta akkasitti kanaa'uun hin agarree hawaasummaa uumta hawaasummaa uumta hawaasummaatu dhufa eh, hawaasummaa uumta eh, fira fagoodhaa Fira nama alagaatii wajjin rabbi wali fira si godha. Nama sirraa fagoodhaa sanii wajjin wali fira si godha. Eh, Intala takka abbaa dhiiftee haadha dhiiftee eh, obboleeyyan siidhaa fira sii dhiiftee mana tokkotti asit dhufanii gurbaa kanaa wajji jiraatan. Gurbaanis akkasitti aalii fi maatii isaati dhiisee isii tanaa hojii jiraata akkasitti ahaliin lamaan asitti walirra deeman jechuudha ahaliin lamaan hafagoo dhaasan sani haadaan akka walitti hiitan isinii haadaa waliidha ahaalii lama ganda lama waliif firoomsee jari lamaan walitti dhufee kunni walitti hidha jechuudha nama wali hiitan nama wajjin dhalatin ha gosta kan ta'in ha naannoo addaa kana wali hiitan wali hiitan jechuudha amma firummaan teessan ni fagaatti firummaan teessan ni dheeratti naannoytan fagaattan achi ee nagarree biyya guutuu biyya warra biyya harkaa qabu naannoo hedduu keessaa fira qabu taatanii jechuudha maa jaa rabbiin quraana keessa dubbate arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa'i Dhiirti taligaa dhalaatiin dhaabbatodha yaa. Dhiirti taligaa dhalaatiin dhaabbatti yaa. Dhalaa haa jabeessitu dhiirti. Maaliin? Bimaa faddalallaahu ba'aduhum ba'aduhum waan rabbiin caalchiseen garii alaa ba'adiin gariirra caalchise. Dhiirti hannuudhaan dalaguudhaan bu'ii fi ca'ii aduu fi qabbanaa baadhattee waa fiduudhaan dhalaanis mana teessee ijoollee guddistee tajaajila addaa hannuudhaan hin agarre wabimaa anfaquu waan horii isaanii kananiin dhiirtii jechuudha akkasitti rabxul usra asitti maaltu dhufamma Eh, maatii lama wali hidhuu maatii lama maatii ganda gurbaatii fi gaa- maatiin ganda i- ganda intalaa wali hidhamu gurbaa soddaa siin jaan olii aboo guddu- gurbaa soddaan cinqinaa gizee ati immoo waa baasuu feete gizee baasii fi buusiin jirtu wanni akka hin agarree baasii fi buusii mawaacoo waa wali qabuu Gizee dhufte aboo isa isa nurraa dhiisaa jedhan gurbaa soddaan cinqina kabajaa ta'e jechuudha. Eh? Eh, Ganda guddaa tokko wajjin waliif fira si godhee ganda fagoo tokko wajjin ha gosa hin ta'in gosa hin ta'in waliif fira si godhee jechuudha. Atilleen isaan san kabajjee ija guddoodhaan laalta jechuudha. Haala mudatte akkam ooltan jeen jeebar namtichi eh, jaartii soddaa rakkoo kadha rakkoo duraan gizee halaala maqaa isin irraa maqaami. Gizee achiin dhufti asiin irraa maqaami booda gaa jaanii walitti dhufan jaan. Mudatti ummaa akkam ooltan jeenyi. Akkas kabajaa isiidhaa mataa keessa dhungata haadha godhata abbaa isiidhaa abbaa godhata isiillee ganda kana ganda godhatti gandi lamaa waliin naqaman waliin irra deeman hudhii wal gaafatan akkasitti watawsiiq ilaaqaatiin ijtimaaciyyaa akkasitti hariiroon hawaasaa jabaatti hariiroon maatiidhaa jabaatti Ta maatii eega jabaattee booda ta hawaasummaadha, ta soddummaa, ta dumaashummaadha jira. Eh, Waliif fira tahan. Waliif fira tahanii akkasitti hin agarree ganda tokko walitti tahanii jechuudha. Kana cufaa'uu kan sii godhu fuudhaaf heerumaa nikaa rasuul kana. Kanaatutu akkanatti akkanatti hin agarree hawaasa tokko keessatti akka mul'atu si godha jechuudha. Kan biroo ammas min ahdaafi ziwaajii Kaayoo fuudhu afeerumaa irraa ijaadu beeytul muslim mana muslimaa tokko argamsiisuu mana muslimaa tokko uumuu mana islaamaa uumta ee mana islaamaa uumta Ay, mana islaamaa eh, intalaa fi gurbaan tokko walitti dhufan jechuun manni islaamaa tokko fedhu kireeffattan fedhu jaarrattan manni islaamaa tokko uumame manni islaamaa uumame jechuudha mana islaamaa kana uumuudhaan maaltu argama mana islaamaa kana uumuudhaanii eh, hidhagarree islaahul usra dhufa Eh, maatii ijaaruu dhufa maatiin eega ijaaramte booda maaltu dhufa islaahul mujtamacii dhufa hawaasa ijaaruu dhufa jechuudha duuba namni muslimaa hogguu wali dhufe kalaa ilaaha illallaa juu maal oomisha nama akkasaa oomisha kaa muslima akkasaa oomisha jechuudha hogguusan mana islaamaa dhaabuu eh, gombisaa islaamaa jaaruu kana eh, kaayoon islaamaa kaayoon fuudhaaf heerumaa kana Ka biroo kaayoon fuudhaaf heerumaa al-muhaafazatu alaa naw'il insaani. Eh, hin agarre eenyummaa namaa tiisudha. Eenyummaa namaa. Eenyummaa namaa tiisudha. Namni kun eenyummaa qaba. Ilma abaluuti. Ilma abaluu abaluuti. Gosa abaluuti. Shanyii warra abaluuti jechuudha. Eenyummaa qaba namni kun. Aada qaba namni kun. Naannoo qaba qubsuma qaba. Qubsuma isaatii fi naannoon isaatii fi eenyummaan nama akka hin banne tiisuufadha rabbii kun nama kana rabbiin jaaree ee, jaare jaaree rabbiin uume nama kana wamin aayaatihi mallattoolee jabeenya rabbii irra nama qajeelchu irraa khalqu samaawaati wal ardi samii dachii uumuun waktilaafu alsinatukum afaan keessan wal dhabuun wa alwaanikum bifti teessan wal dhabuun ee bifti teessan wal dhabuun laal bifti namaa wal dhabdi namni kun diima gurraacha

Gosaa fi shanyiin wanni isin uumeef akka wal beeytaniif gosummaadhaan namni adda adda ba'a. Gu- Bifaan adda ni baha namni. Maaliif? Nama kana akkanatti rabbiin quxiriitti godhee uume nama kana. Maaliif itti gaafatamaa itti jira namni kun? Nama kana irratti gaafatamaa jira. Tanaaf namni kun eenyummaa qaba, maalummaa qaba. Eenyummaa fi maalummaa uumaa san tiisuu fi kan kaan rasuulaa godhamuuf. yoo hin agarre nikaan hin jiraan fuudhaa fi heerumni hin jiraanne ilmoon dhalatu tokko adaraa ishaan qabu namni adaraa ishaan qabne akka hin dhalanneef addunyaa tanatti nama adaraa ishaan qabne adaraa ishaan qabu namni ad- adaraa ishaan qabne uumame namni adaraa ishaan qabne lubbuu namaa yoo ajjeese bakka itti barbaaddu hin qabdu Huna lama biyya Ameerikaa ja'an keessatti addunyaa aamatarraa daa'ima miliyoon tokko ha abbaa fi haadha hin qabne galii godhatan. Isaantu dirijjitii jira ha nyaachisu ha obaasu ha qaraatii irraa kafalu ijoollee tan. Amatuu nam miliyoon tokko dadhabannee jaan maallaqa wacii waan kanaa kafaluu dadhabnee jaan. Booda ijoolleen tuni yoo biyya tana tarakkabde ijoollee abbaan hin beekamne haatiin beekamne. Ijoollee akaakuun hin beekamne. Ijoollee shanyii gostamiin hin beekam. Gurbaan tokko intala takkaa wajji walitti dhufee qaamasii rifeensuman lakkaawne malee qaamasii cufa lakkaawee biraa deema. Nasiibatti tokko nasiibatti tokko gara hafa eega inni deeme kalaas adiraasha abbaa isaa bakka itti barbaaddu hin qabdu. Kalaas tokkichaa san isiituu irra laffa'ee booyaa imimmaan dhiqachaa guddifti jechuudha. Yoo isiin duute dirijiti sanii fudhata. Yoo feete dirijiti saniif kaniti. Dirijitii waan kana guddisu maallaqa itti baasee guddisu jira. Maallaqa itti baasee guddisu jira. Boda kana yoo fudhan ilmaan diqaalaa kana yoo fudhan fuudhanii biyya as rakabsan. Biyya gidi as rakabsan biyya akka fedhe godha. Hin beekamu namni kun. Yoo fedhan waraana godhanii sitti as ergan. Waraana gurguddaa dheeraa san. Haqawu kanatti si eegu san gizee biyya teenya tana kana dhufe akkas si laala. Qawwee si sijjeesuu irraa sirraa hin deebu. Maaliif waan haadha waan abbaa jaan waan shanyii jaan itti gaafatama waan jaan hin beeku. Hakkanaa akkan uumamne hawaasni fowdaa akkan taane hawaasni kun hatiifame akka ta'u rabbiin kanaaf hidhagarree muhaafazatu tiisuudhaaf namni eenyummaa isaatiin akka hin qaanfanne Namni maalummaa ati ilma eenyuti boo? Ani ilma abaluuti, abaluu irraa. Aayyoon tee, aayyoon tiyya warra akkanaati. Je'ee namni eenyummaa isaatiin akka hin qaanfanne. Maalummaa isaa himachuudhaan namni akka hin qaanfanne. Namni ka eenyummaa qabu kun, ka maalummaa qabu, ka muruu'aa qabu kun, namni ka qiyama qabu kan, hawaasa qiyama qabu, hawaasa muruu'aa qabu, hawaasa adaba qabu. Eh, ka namaan na booda hafee beeku. Kan hin agarre gurra narraa muran dhagayaa olaa fa'aa beeku. Yoo gurra narraa muran dhagayaa olaa fa'aa. Ka gurraa gooroon na galaa beeku. Waniin asin dalagu kun ganda keenyaa na dhagayaa ha beeku. Akkanaa akka uumamuuf. Kanaaf sansalata caasaa hawaasa caasaa qabu hawaasa sansalata qabu. Akkanaa Dachii tana irratti hawaasni akkanaa khaliifaan khaliifaan akka dachiin tun argattu hawaasa dhufaa dabraa qilleensa dhufaa dabraa diin walitti dabarsee amaanaa wal harkaa fuudhee ee akkasitti ee addunyaa tana misoomsee jiraachisu ee kana Kana fabiqaa'u naw'il bashar maalummaan namaa jiraachuun eenyummaan namaa jiraachuun hadafuun min hada min ahdaafi ziwaaj kaayoo fuudhaa fi heerumaati. Mm? Namni maal nan ja'anii beeku tokko mal namni eh, safuu beeku tokko jiraachuun kaayoo fuudhaa fi heerumaati. Aalamni kun fowdaa. Wallaa tilivzoonnii Faransaadhaa waan inni haasawu. Gaaf tokko dhageeffadheetiin dhalaa amatatti dhalaa kum jahaatamii gudeedamaaya. Biyya Faransaay keessatti dhalaan ta gudeedamtu. Ta immoo karaarraa butanii xalafanii deemaniin immoo dhalaa hin agarree kum dhibba sadii fi wayya amatatti dhalummaan xalafan. Diqaalaan amatatti nu dhalattu ta abbaan hin beekamne ka dhalatu diqaalaa hin agarre kum kum dhibba shaniya kum dhibba shan diqaalaa kuma dhibba shan ameerikatti diqaalaa kuma miliyoon takkaa dhalata televiziyoonni ingiliz maal haasawa amatatti diqaalaa hanganaa horaa ajaa waan kana hin agarre nuti irraa cinqannee jaan hawaa booda biyya teenya nama abbaan qabne tarakkabu deemaa jaan laal akka fowdaan akkanaan uumamne akka hin agarre hamtuun akkanaa saaxil hin baane ee dhalaa konfaleessa faransaayii keessa dhalaan hin heerumin dhalaa miliyoona ee tokkoo fi wayii jira jedha ameerikaa keessa miliyoona meeqaa jira ta hin heerumin yuunivarsiitii ameerikaa keessatti kollejjii keessatti amat tokkotti kum kudhanii diqaalaan dhalanti diqaalaa kun kudhan tafeessaa lafirraa baasan kun kudhan ammas maala kun cufaa'u heerumaa fuudhaaf heerumaatu hin jirre safuun hin jirtu eenyu manaa maal naan ja'aniin hin jirtu tanaafuu rabbii wanni fadhuu muhaafazatu alaa nawci insaan eenyummaa namaa tiisuufadha eenyummaa namaa rabbumaa eenyummaa tanaa hojii nama uume afriikaa akkasitti eesiyaa ayirooppaa godhee shanyii fi gosaan gurraachaa diimaa ilma abaluuti hatta bar fuudhaaf heerumni kun yahudiillee fuudhaaf heeruma numa qabdi jedha hindii keessa fuudhaaf heerumaa jira maaliif tiisuudhaaf eenyummaa san tiisuudhaaf Hattaa kunoo wanni keessa warra majuusii warra hin agarre diin hin qabne aduu gabbaru keessa illee fuudhaaf heerumni ma jira maaliif eenyummaa san tiisuudhaaf eenyummaa san tiisuudhaaf jechuudha. Eh? Haa jallattu haa qajeeltu eh? haa karaarraa baatu eenyummaa san tiisuudhaaf jechuudha. Akkasitti rabbiin eenyummaa namaa tana tiisuudhaaf fuudhaaf heeruma karaa godhee jechuudha.

an xariiqi injaabil awlaad ilmoo dhalee ilmoo saniin qanani'uu qabaaya ilmoo daawwachuudhaan ilmoo midhaan onnee san ijaan daawwachuudhaan isaanii hojii taphachuudhaan isaanii hojii hin agarree waliin buhaaruudhaaf jireenya kana qanani'uu qaba jireenyi yoo ilmoon qabaanne hin mi'aawu jireenyi muka muka gaaddisa hin qabne ta'a jireenyi kun muka baala hin qabne ta'a akka akkasitti hin taane jireenyi kun ee

horii fi ilmaan ziinatul hayaati duniyaa bareedumina addunyaati yaa horii fi ilmaan bareedumina addunyaati yaa horii fi ilmaan ee ilmaan kana daawwii ijaati ilmaan kana bareedumina qalbiitti si bohaara jechuudha ee Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa zurriyaatinaa qurrata a'yunin. Gammachuu ijaati ijoolleen tun. Eh, eh, Ijoollee tana hogguu horte ni qananiita ittiin buhaarta jechuudha. Kaayoon fuudhaaf heerumaa jiruudhatti akka qananiitu si godha ijoollee guddisuudhaan ijoollee tarbiyaa godhuudhaan. Eh, Maal jee quraana keessatti dubbatee yahabu liman yashaa'u rabbiin nama fadhee fi

Aw yuzawijuhum zukuraanan wa inaasa nama fadhe immoo dhiiraa fi dhalaa waliin laaqaaf jechuudha. Duuba dubra kudhan dargaggeessa torba fa'a. Dhalaa torba dargaggeessa shan kannaaf jechuudha. Kun maali buhaartii ijaati. Ee qalbii ta'e tanaas si gammada. Ee maaliif gurbaa tokkootu kije qabeenya qaba. Garii namaa qabeenya qaba ilmoon qabu. Garii namaa immoo qabeenya niira laman qabu ijoollee mana guutuudha. Ijoolleen mana guutuudha. Ani alhamdulillah ilmaan kanaan qabaatti maaliin dhabee jetti. Inninis maaliin dhabee jaa. Tokko immoo asumatti ilmaa laga qaba ilmoo hin qabu nama tokko kan nyaachisu hin qabu. Gurbaan tokko gaaf tokko kijee aboo jee bakka ilmoo tanatti hin goddaamee jee. Maaliif jennaan manni kiyya bareedaan fooqiin san hogguun seen akkanuma cirna jaaje akkanumatti calna jaaje manni kiyya kun shakamsaa fi takka Akkanumattiin hiraaraa mana kiyya keessa taa'ee ittanee mana kiyya keessa ittanee olii gad munyuuqadhee firraa bakka hoteela namni jirutti firraa achi bahaa jiru. Tokko immoo asuma ijoollee nurraa usaa ijoollee narraa gabbaa ijoollee aboo ijoollee tana rabbi haa fixu aboo taa'e akkanan jiini aboo alhamdulillah jee alhamdulillah jee asuma iyyanii lallabanii atilleen itti bu'aaruu kanaarra guddaadha. Eh? Beekaa duuba nama ilmoon qabneef ilmaanni waan hin dhabu. Tamasheen rabbi si godhe hin ilaalin naas hin jeeti. Ilmoo bar arkataniitis ni dhaban. Ilmoo arkataniitis ni dhaban. Osoo hin dhallees ni hirkatan ilmoo. Rabbi waan si dhorkeef hin beektu. Yoo si kanneen si jallise maal si godha? hoggu takka takka ilmoo sii kannee si jallisuu irra yoo siin kanin irra wayyaadha ilmoo bar sii kanneeti sirraa ni fudhata rabbiini bar osoon dhallee sii nuyi kanna obboleetitee faa sii kanna hoo guddifadhu siin jettee obboleessa kee faa hoo guddifadhu jee sii kanna ilmoo duraa dhalanii faa sii kanna ilmooti sila ati dhaltu san irra tanaa irra si jaalata afaadha tanaa irra ummaa siin jaa tanaa irra si kaddama hin beeytu ta ati dhaltu san mataa si jabaachuu hin ta'uu ni mala ta namni immoo obboleettiin tee sii kannite tun ta abboleessi kee sii kanne kun ee ta ati guddifatte tuni ta silaa ati dhaltu daran garaa sii laafu ni mala duuba hin beeytu ilmoo dhaluu qofaa hin arkatan osoo hin dhalin hin arkatan jechuudha meeqaa obboleettiin kanniteef meeqa obboleessi kanneefii guddifatan ee waa dhaluu dhabuudhaafii miti ilmoo kaa harkatan osoo hin dhaliniis hin hirkatan tanaafuu ummata keenya ee kanaafuu ummata keenya hin agarree joolleen akkasitti rabbiin joollee tanaan si qananiisa ilmaan kanaan si qananiisaa jechuudha ilmaan kanaan hogguu rabbiin si qananiisee buhaartii ijaa si ta'an ee gammachuu qalbiidhaa si ta'an qalbiitee tana si buhaarsa ee akkasitti jireenya mi'aa jireenya dhandhama dhandhama qabu jireenya mi'aa qabu ha gaaddisa qabu ha caayaa qabu ha ilma kiyya jettee ergattu ha boru caayaa asaa itti teessu ha borun agarree aayyoo tiyya jee harkasi qabu ee hakkanaa itti oomishtu Jireenya akkanaa jiraachuun arra yoon du'e ilma kiyyaan na dhaalaa sheenaa takka hin qabu arra yoon du'e mucaa kiyyaa waan kana na godhan jedhanii jireenya ani yoon jiraanne isaa jira jettee jiraattu kun jireenya kana asii asitti hin lakkaawina ummata keenya fuudhaa fi heerumni gaakaayoon isaa kana eh, hafee jira kana malee illee hanga walitti deebinoo galatoo